namuntlha hi na mandla um gingirikani aka g one solima ka muchanele but mandla xivutiso xo sungula mi tshama mi kha mi hleka mi va mi kha mi hleka yini ku hlekisa hi leswi nga swi vulavuleki
o oh, mi va mi kha mi hlekisa leswi mi swi vulaka nkarhi tala mi kuma ku loko ni vulavula swilo mm. mina ni va ni va na imagination yo karhi hikuva ku ri yona yi endlaka ku ri se mi tshama mi kha mi kha mi hlekelela mara na na kwata na kona na bohala swinene nkarhi wun'wana mara swi talaki oh, okay um eh ku nghenela la eh lava va nga n'wi tiviku mandla wa gingirikana eh kumbexani mandla loko a mu vutisiwa ku ri n'wina chomi ya kona mi fanele mu n'wi hlamusela a mi ta ku mandla munhu wa njhani Eh, tanihileswi mo swi vule munhu wo hleka mm. mara i munhu wo rhandza vanhu i munhu loyi a ti tirhelaka ende i munhu a endlaka swa ti-youtube and i munhu loyi a a nga a nga dumanyana masiku lama ya ya hi swa ku endla ti-video ta youtube ya ka youtube mi va mi kha mi endla ti-video ta njhani mi actor story kumbexani mo yimbelela i wish an actor story eh. ni tala ku endla ti-video to vulavula okay eh, to fana ta n'winanyana eh. mara ni endla ti-interviews nkarhi wun'wana ni vulavula hi swa music kumbe leswi swi nga ku trendini swa leswi khumbaka ngopfu vatsonga Mm. ya so leswi ni endlaka swona ngopfu ka ka ka youtube music mi kha mi ku tivela ku ku za ku ku fikela laha ka ku kuma ku ni nga vulavula hi wona oh nkati wa kona mintswa lero mutini lowu a ku tlangiwa ngoni nghoma ta kokwana xinyoro mm. so nga ri maybe swi akeleliwe kwalani okay um na mutswari wa mina mhana mina mehe so rest in peace a ku ri munhu loyi a chaya ngopfu na vakokwani elias baloyi mm. khale loko ni vona munhu sunga sungula ka tv a ku ri mhana mina ka ezodum oh, so ni hleketa ku maybe ni nga ni swi kuma kwalaha mara na tidyondzonyana ta music ti kona nyana switsongo okay yeah. uh, a mi dyondza yini ngopfu ka, ka music ka music ni endle ethnomusicology a university ya le roads a grahamstown okay yes that was my major actually mi nga va mi mi ri na album kumbe mi lo swi dyondza yini swi helela moyeni
vava va tlange hi maina mara ndzi na tinsimu timbirhi yin'we ni ndlela ntwana maraji na siku bicha xitimele yin'wana ni ya naku yi endla na selzo yi tona ku hloda switirhi leyi nga ku trendini yi koneka ku kupina na ti-apple store ka ti-online store leyi ya vu-two kumbe hi leyi ya vu-two leyiwa a yi volume leya ya ku sungula ke leya ku sungula a va ku i nkanelo wa gingirikani vito ra yona okay ya um a yi rhuketela hi ku obvious mi ri mi yendle na ntwanana ah. va dumini ntwanana a yi rhuketeli na yena ntswana maybe loko mo mo hlanganisa ku mi n'wi vutisa yi ta mi byela ku a swi rhuketeli a ku hava nhlamba ka xitsonga okay ku wena marito ma kona o oh, marito ma kona ma kona ya hakuna marito lama fanele ma vuriwa oh, okay loko xi ze twa vito swi vula vito ra xona nxava ni mbo siku rin'wanyana na ha swi tivi ku ri hi le ka ka video yihi mara ka yin'wana ya tivhidiyo ta n'wina mi kha mi chaya gita ni hlamali ngopfu okay eh, okay mi dyondzi kwihi um loko na ha kula ku na xisa xin'wana a ah, ku ri makhelwanyana so mm. a xi tlanga gita ya xona xi batirigita va va ta va

loko maranja wo kushota vulunga ka heavy guys yeah ni kuma vulungu la ivi a ni kombisa ku hi mandla you do it like this you know hold it like this mm. you know i actually use the internet to actually learn guitar okay yeah so and the piano actually oh ana lava ku vutisa swona ku ri i xichayachani xi ri xoxe lexi mi xi kotaka kumbe xi kona xin'wana na um loko ni kha ni dyondza ethnomusicology a va hi encourage ku hi dyondza e xaxan xo karhi okay. so mina because i was not a full time music student e va ni ve ni ndla ti-private lessons ta piano mm. loko na ha ri la ka piano ni swi twa ku ye mi nge swi koti ku tshama ni ri ka practice room mm. laha ku ni va ni rhumini ya mina ku loko ni kha ni hlaya nkarhi wun'wana fa ni khoma guitar se mara ni tirhise ti-skills leti va nga ni dyondzisa tona ka ku dyondza piano mm. ni ti transfer ka guitar and so easy to learn guitar using the piano which is very funny yeah, yeah. okay uh, swi nga kha swi vangiwa yini ku mi nga lavi ku humesa album mi humesa tinsimu ti-two um ene hi singili singili ni nga ku khale kahle kahle loko na ha kula a ni swi navela ku ni va a full time musician hmm. mara loko se ni ni a xikolweni dyondzisiwe hi swa music ni ve ni languta ku eyi mara yi nga ri ka music ta vuya hi hmm. lero album ni nge yi koti Mm. na ku misi swa minkarhi yi cincini swa ti-album ti nga ri swa swa xikhale ngopfu mm. munhu wa ba risimu rin'we ivi a duma hi rona a hamba rhambiwa a endla swin'wana na swin'wana ri n'wi endlela mali risimu rin'we mm. so mara ya so ni twa ri swona swi endlaka ku ri ni nga focus ngaka ku endla swa ti-album na na ro risimu loko ri ta a ri planiwangi ku va ku ri kuma ku hi va hi kha hi endla ti-interviews ya ivi mi decide ku ivi ni ku okay a handle ni beat ivi ivi ni ku ha okay wo ni hoxa marito mo karhi ivi ni hoxa ivi swi ndla swin'wana okay lera ra ku hambi siku siku rin'wanyana mo tshuka mi endle yin'wana ya tsingile yi duma swinene mhm. a ku nge vi na ku mi navela mu ku na yi endla yi va album no maybe ni nga endla leswa swa va swi ndlaku va va yimbile ve le matikweni ma le handle leswaku u kuma ku munhu i humesa single maybe in three months mm. another three months a humesa yin'wana ti tala no if it did go four in a year maybe i add that three or four again mm. if a humesa ep kumbe a humesa an album lembe rela a tlhakatsa na tete a nga tirhanga ti humesa during the year okay yeah mara it's not really in something i'm looking forward to okay a hi vuyeni ka leya ya youtube channel loko mi kha mi mi analyza um swilo swa swa xitsonga um hi nga katsi swa ti-artist ntsena mara hi ta va hi kha hi languta ngopfu swa swa sayiti ra ra ti-artist um a hi nge um mi mi mi mi analyze hi munhu loyi va nge i majojo a mi swi hleketi ku siku rin'wana nga mi tela kaya na swi hleketa no mara ni twisa mata ni twisa yini um munhu loyi ni twa ku nga rhanga ni tela kaya a ni hleketi ni kahle ku nga ku ri majojo okay swi ndla mi kuma ku i munhu loyi a feyivhaka majojo oh ya hayi hayi yena Hayi yes maybe yena, no loko o ta swi ndla mi kuma ku i rhume yena yako xilani ya swi lavi bata sweswo mi swi vulaka ne Yeah. swi ni tsundzuxa nkarhi wun'wanyana nkarhi luwa swa pirates a swa ha ri fashionini ha ha ku sungula ku endla switori exon malulek a va ri fashionini ngopfu hi ti-dvd na sinombelani sisters so a hi faneke hi ya hi landza va hisa lava agiyani va ku xavisa ma ten ten loko hi fika laha a faneke va fika va biwa mavo se mara ne hi swi vona ku loko swo twala ku exon maluleke u be munhu or macanse u be munhu mm. ku ta va problem se hina a hi ya life ka ku hemfo wa u rightisa xi tisidi ku ta xi yisa hi lexi ku ka xi u rightisa tiyisa ta tisidi ta va yi sala xi ku mpambo kasi xi famba na hina se i ntiyiso leswi mi swi vulaka ku va va nga mi rhumelela vanhu va ta va ta kahle kahle mo ni mi nghenela kwalano mm. loko ni kha ni ti endla vele ti-analysis letiya mm. hakanyingi leswa swa ku ni boha himpamana biwa kwalaya ka youtube mara hi ti-comment ya leswi twaku loko a ho va face to face a ti tate mara ti-artist leti a ni vulavulaka hi tona ku va na n'wina mm. a mi sa mi khomenta swo negative kumbe xani maybe mister poso bini mahingana va sa nga khomenta laha mara ti-fans already va le ku rhuketeleni va ndla swin'wana na swin'wana mara you know it's part of media is what we do okay loko mi mi analyza mi va mi kha mi mi cheka ngopfu yini ka artist yo yo karhi um swi ya hi ku maybe i release album kumbexani single na okay loko ni langute album hakanyingi ni tala ku twisa ku album i tala ku i fanele i yingisela yi helela ne hmm. then i languta ku tinsimu leta what is the theme of the album hmm. then ivi languta songwriting hmm. languta production in terms of music uh, playing like instruments then languta arrangements and all those things so swi swi nyika ku shape ya ku ni nga vulavula hi leswi ni nga vulavula hi leswi ni tlhela ni katsa na mhaka leswi nga ku trendi leswi vanhu va nga ku swi vulavuleni laha handle Yeah. mhaka album yaleyo kumbexani single yaleyo mapfa mi endla leswiya swa ku a hi nge sweswiwani ku na munhu a nga humesa eh, album yo karhi mi swi twa ku um album yi kona yi humile ni munhu loyi wa tiveka mara a ku na xo ni nga analyza xona la ma endla leswiya swo mi makelela
Mata- i question ya kahle ngopfu yaleyo but eh ni tshame ni kwa album yo kahle ni yo xava album leyi ni nge vula artist ya kona okay ivi ni xava ni ku okay ni la ku yena endla video hi yona mm. ivi ni yingisela album leya ni twi nga ri maybe a ku na xi xa positive lexi ni nga ni nga xi vulavulaka hi hi album leyi ivi ni yi tshika mm. actually loko ni hleketa kahle a ni yi endlini video liya no tlhela ni yi delita ni nga yi post ka mm. youtube ni yi endlini ni yi helela mara loko ni yi yingisela ni ku ex there's nothing positive i'm saying and hi leswi maybe i'm too honest i'm too maybe ni ni va too harsh ka artist liya yeah. ya nkarhi yin'wani fanini na, na ku na languta ku munhu lowani i kule fika kwini hi swa music yeah. na mhaka ya ku twisisa mhaka ya media na swo tani i look at those things vanhu vo tala va ndzi sendela ti-single va ku ni analyzer mara languta ku ex loko no vulavula swa so mhizelo ex swi ndla swi nga n'wi khomi kahle kumbe swi dlaya khari ya yena mm. sasa ni tala ku vulavula vanhu lava nga vupfa vanhu lava va nga le henhla va n'wina va mestepusa va beni va hingani va mapele all those people ni tingari va tlanyarini lava okay se mara ma swi kota leswiya swa ku um a nge album ya munhu yi humini sweswi ne um a yi kahle ma swi kota ku n'wi byela na ku lava ku twa ku botmandla va swi kota ku n'wi byela munhu kumbe swa va tsandza a hi yingiseleni ka episode leyi nga ta landzela subscribe ani ka channel inkomu dileti jiniyase botijiwane